Awle hei vawiin chu Aizawl airfield a bawlhhlawh paihna hmunah kan awm mek a tihian helai-- A tang hian han kual luh khanin Aizawl bawlhhlawh paihna hmunpui kan thleng thla a. Tah hian bawlhhlawh chi hrang hrang kha paih khawm a ni ta, amarawh chu chungah chuan bawlhhlawh an tih pawh khan a bawlhhlawh lo chin kha tam tak kha lo awm ve thin a nih chu. Tichuan a hmunah kan han lut a, a hmunah kan han lut a. Tah hianin ah inbukna motor bukna te mai ang a lah hianin an chuan kai a ngai a vawi ni tak hi chuan dik tak chuan an venga ah bawlhhlawh paih motor engemaw chen a khaih laka vangin mahni remhriatna angin mahni motor in ti hianin thenawm khawvengte bawlhhlawh kan han thiar chhuak a ni a tah hian kan han kal a. helai hian office deuh te la awm ve a ni tichuan kan han zawt a an ni chuan kg a duli ang zel in tah hian in an lo paih thin a lo nia tichuan in tah hian kan han zawt a kg a duli an lo ti a min han buk tir ve thlap a a chhan chu chalan leh engemaw a engmah kha local council vel leh MC lam atang khan ken kan nei lo va, chuvang chuan tikhan min han tih tir phawt chu ni ta ni. Lehlamah chuan thanem ngaihna han paih ngawt kan lo nihna kha chawi a ngai dawn nge kan tia tikhan. Ka rawn inbuk ve a, eng zat chiah nge chu min hrilh lo mahse va paih phawt chu min ti leh a, tih hian paih turin kan han inruahman leh a. Helai inbukna hmun atang hian kan han lut leng a, tichuan helai hmun hmaah hitia kan han hmuh dan tawp ka rawn sawi fiah a. Ka rawn tarlang a ni mai a, a pa ka piah lam han comment leh han zirchian leh han sawifiah leh han review na ang deuha kha neih pawh kan tum em em hran lo a ni. Tichuan helai hi hei, helai hi paihna hmuna chu lo ni ta a ni. Ti hian mahse paih dawn khan lai hianin bawlhhlawh lo thlifimtu te mai ang, lo filter tu ang deuh, chi te lo collect tu khan lo awm ve leh a. Chu ho chuanin ti hian motor a kha kan luh dawn khanin an lo hauh ve a, chuan kan paih tur te ang chi te pawh chuti hianin an rawn buaipui a ni. Chuan an bawipui mawlh mawlh a, an mahniin an rawn seng hawi thla vek a ni. An la thla a, an thlang mawlh mawlh bawk a, hei second hand te thenah chuan.

Tih tawpan a meter aw. Sawi ve te hi nei ve lem nang nin. A duh duh han thil a rawn a rawn la thei tho maw? Ti hian aw a duh duh khan a rawn la ti tak na mahse mahni ah hianin eng maw deuh chu awm ve mai thei bawk a. Chuan an a han thlang kual a ti khan duh zawng tê tê kha an han ti kual a hei. Aa motor te pawh min han phiah fai sak fek a, tiang khanin a servicing ang deuh a nih chu ti hian min han tih sak a, chhan chu khlaiah khan bawlhhlawh a pawh kha hman tangkaina engmaw chen kha lo awm ve zel a ni. Lo va, lo va lo rawh. Nè kha lai a ri zawng a kha a hma ri zawng lo kha tikhan an compare leh dawn a. Kan tlan chhoh leh a ngaihmel a khami putna hmunah khan va din leh a a tir a. Kan va dinna hmasa a kan wait.

Maro chu vannei thlak takin hei ka lai mahni thahnem ngaihna thahnawm khawveng te tan a paih kan nih vang nge leh kan paih tam lo hrim hrim bawk avang pawh a ni bawk maithei a min free anih hmel a tia min tlan tlang tir ta a vannei thlak takin a lo awm ta phian a ni tichuan helai paihna hmun hi han thlir leh ila tihian hei tihian helai hi chu paihna hmun anih rual hian mahse kang Aaa kang vap le hei a kang hnu hma deuh vek a ni, hal hnu ti mai ang. A nihna takah chuan helai AMC bawlhhlawh paihna hmuna hi hetianga mei a han tih kan leh han hal a hi phal leh danina a rem tih chu a ni lo va, marawh chu an ni pawn a. Engmaw chang hi chuanin. hriat loh lai leh tum loh dan hian ten a lo awm ve leh a, a chhan chu kan hre chuang bik lo an ti a ni. A lai ah kha ti hian hei bottle hi tam em em mai a, bottle kang hi a keh a, keh sawm rem rum mai a ni mahse a kang ral thei lo va, he lai ah pawn ngaihtuah na thui tak chu a awm a, bottle ang chi a hi he lai ah hian han chhum tui na ang chi. te a factory ang chi a khawl industry ang te han nei ila chuan a a bottle siamna ang thleng kha chu ni lo mahse eizawnna business lian tak pawh chu awm theih a rinawm a ni. Halralna chu kan ti ngam chiah lo mahse engmaw zat chu halral a ni tih rual chuan a tuartu pawh an awm tih kan hria a, chuan sawti helai hmun hma kan hmuh theih ang ang te kan rawn tarlang a ni e kan lawm e.